Seba' ta' Marzu 2002, il-Ħamis, għall-ewwel darba, fix-xefaq tal-ibħra Maltin titfaċċa dgħajsa żgħira, mimlija sa ruħomha b'irġiel, nisa u tfal imgezzin flimkien, itertru bil-bard, mimlija b'nies suwed. Fuq l-aħbarijiet tiġri l-kelma li daħlu l-klandestini u fil-pajjiż tqum diskussjoni mill-ewwel. refuġjati, il-persuni li qed jidħlu li jgħidulhom klandestini, anke hawn min jgħid li m'għandniex ngħidulhom klandestini. Dik kienet l-ewwel dgħajsa li qatt daħlet f'Malta. 20 ta' Ottubru 2019, il-Ħadd, fiċ-ċentru miftuħ ta' Ħal Far, ftit wara l-għaxra ta' billejl. Allegatament, żewġ immigranti jippruvaw jidħlu lura fiċ-ċentru fis-sakra. Qed jiksru r-regoli, u s-security jippruvaw iżommuhom. Minn dak il-ħin 'l hemm tqum kommossjoni u xi immigranti jidħlu fl-uffiċċju taċ-Ċentru, jiftħu l-kxaxen, jaqilbu l-kaxxi u s-siġġijiet u jxerrdu l-karti ma' kullimkien. U oħrajn jagħtu n-nar lil xi karozzi tal-istaff. It-Tnejn filgħodu, il-Pulizija jidħlu fiċ-Ċentru ta' Ħal Far u jarrestaw aktar minn mitt immigrant. Iressquhom il-Qorti u xi wħud minnhom jeħlu sitt ġimgħat ħabs. U tikber ir-rabja fost il-Maltin. Nqabdu nkeċċuhom 'il barra dawn in-nies. Ngħidilhom biex jerġgħu jsewwu kollox li ħarqu u għamlu u nibgħathom 'il barra. Malta l-ewwel u qabel kollox. Jien għall-Maltin naqbeż mhux għall-barranin. It-Tnejn ukoll, xi ħaddiema taċ-Ċentru jmorru jipprotestaw quddiem Kastilja. It-Tlieta, fil-Parlament, il-Prim Ministru jagħmel diskors imqanqal favur l-immigranti. Insaqsikom, ta' nsaqsi lil dik l-omm li qed tarani. Insaqsi lil dak il-missier li qed jarani. U m'hemmx għażla hawnhekk. M'hemmx għażla. Jekk ikollok persuna qed tegħreq f'nofs ta' baħar, issalvha jew le? Il-Ħamis, il-Ministru Michael Farrugia jifta' uffiċċju kontra l-hate speech u tinqala' aktar kontroversja. Mela tajjeb.
Għax inti titkellem hate speech inta jkollok pjan iħorox. U min ikisser, ifarrak, jaħraq kull m'hemm u jweġġa' l-pulizija u n-nies, Jiġi ta' periklu għall-pubbliku, dawk jeħlu biss set ġimgħat ħabs. Erbat ijiem wara, it-Tnejn li għadda, xi immigranti fiċ-ċentru ta' detenzjoni ta' Ħal Safi jagħmlu protest oħra. Il-Pulizija jarrestaw ħdax-il immigrant ieħor. Sadanittant, sorsi qrib Kordin jallegaw li l-immigranti li weħlu l-ħabs qegħdin jiġu umiljati. Jgħidu li ħarġuhom fil-bitħa, qalulhom jinżgħu u tawhom ħasla pajp quddiem il-priġunieri l-oħra. U f'Xarabank jibdew deħlin rapporti ta' nies li qalulna li f'Ħal Far li kellna qasr u li l-kundizzjonijiet mhuma tajbin xejn. Għalhekk, ktibna lill-Ministru Michael Farrugia biex itina permess nidħlu niffilmjaw. S'issa għadna ma rċivejniex risposta u għalhekk morna Ħal Far infittxu l-immigranti. Qalulna li ma jaqblux ma' li jagħmlu sħabhom imma li l-kundizzjonijiet vera qed imorru għall-agħar. u qed jallegaw li ġew arrestati u ntbagħtu l-ħabs immigranti li m'għamlu xejn. Wieħed minnhom qalilna, Sieħbi kien rieqed ħdejja xi bdew jinħarqu l-karozzi. Ġifieri dan, żgur li m'għamel xejn. Imma l-għada, ġew u arrestawh. U fl-aħħar żvilupp xi gazzetti rraportaw li lbieraħ filgħaxija reġa' kien hemm ġlieda oħra fiċ-ċentru tal-Marsa. Fiċ-ċentru ta' Ħal Far ma nistgħux inkunu nafu eżatt x'qed jiġri. jiġri għax ħadd ma jista' jidħol. Però din il-ġimgħa irnexxielna nakkwistaw dawn ir-ritratti li jagħtu ħjiel tal-kundizzjonijiet ta' dan il-post.